Boneddigesau a boneddigion, croeso nôl i Bantomeim Digidol Dewi Nôl Zoom. Mae rhai ohonoch chi'n gwybod, Glinda ydw i, gwrach wen y gogledd oer, ond 'da ni gyd yn gwybod mae gogs di gorau dydan? I'r rhai ohonoch chi sy'n newydd ymuno, mae modd gweld rhan un yn fan hyn. Os 'da chi'n ymuno efo ni am yr ail dro, da iawn chi, seren aur yn y pôs, aroswch lle 'da chi. Roedd Dorothy wedi disgyn athar o'i phen dros yr enwys hithant i weld y Munchkins, a glanio ar ben Dominique gwrach gas y dwywain a'i sgwasio hi. Doedd Doris gwrach gas y gorllewin ddim yn hapus. Roedd Doris yn disgwyl etifeddu sgidiau hudol Dominique, ond Dorothy cafon nhw.

Ti'n angen bod ofyn fi? Wel, oes, ond on nac oes, ond... Dwi'n confused. Um, Bwgan, Bwgan Brian dwi, um, at eich gwasanaeth. Heia, Bwgan Brian, Doris i dwi. To, to, lawr! Doli cwtio, fel yr ysgyn ti adra! O, to, to, stopia! Mae'n iawn wan, bwgan. O, oh, dwi'n stiff i gyd. Iwan a ffarmwr sy'n rydych yn fanna i ddechrau'n y brain. Ond maen nhw'n fod yn ddechrau ni, a maen nhw'n feherian. O, dwi'n methu cyfri. Beth ydyn nhw'n tri bwgan, Brian? Ti'n ma'n gwybod, ti'n ma'n gwybod. We, we, we. Pedwar? Pedwar, e, pedwar gwynt. Um, dwyrain, de, gorllewin, gogledd. O, ti'n deall dearyddiaeth, bwgan? Ti'n gallu darllen map, so chdi'n gallu mynd â bobl fyny mynydd, so chdi'n gallu bod yn mountain leader. Deud y gwir, so chdi'n well yn gwneud hynna na bod yn bwgan brain. Ond, ond byddai wedi cynnig at bobl sydd yna, na gael chi nhw, un, dau, tri, yn pedwar. O, so mond gen i fren, so gael un bwgan bren wedyn.

O bwgan, mae gen ti frên, di'r ffaith bod chdi'n methu cyfri ddim mynd yn neud di'n dwp, siwr. Dwi isio mynd nol adra, ac i neud hynna mae'n rhaid i ni fynd i weld y dewin o Zoom. Be sy tyd da ni'n mynd? Y dewin o Zoom? Ia, mae'r dewin o Zoom efo'r ateb i bopeth, a falla sa'n gallu dy helpu di i gyfri? Cyfri? Brên? O ia ia, na i ddod. Grêt! Forcwn mae'r dewin o Zoom, tyd!

Waw, ti'n fan hyn? Dyn ni fel yeir mewn boxes. Bog, bog, bog. O pan dyn nhw'n mewn boxes? Gobeithio bydd y Doris na ddim yn landio fan hyn. Neu fydd yn chwarae fetch a rescue fi. Grrrr. Pwy di poser yma? Hi guys! Enw fi di Tim. Tim the man. Dwi'n ddyn golygus a dwi'n ddyn am blys, am gariad. Dwi'n gwario lot fawr o'r presennol ar y gwefannau cymdeithasol, cadw up to date, chwilio am ddeits, know what I mean? Smile to my profile! Oh, dwi mor good looking. Dwi eisiau joinio'r cor hefyd, ti'n bo? Brythoniaid? Nag e, cor yr ianedd, ti'n gwybod? Ysgwydd i ysgwydd efo'r genod. Ond ydyn nhw'n misio am rhyw reswm. Anyway, sut ydych chi guys? Tim the man. Ha! Dim Tynn dy Fand yw'r cân yma, siwr, ond Tynn dy Fan! oh, guys! Da chi mor funny! Hilarious! Another one for the books. Tynn dy Man! Oh, dwi'n licio honna.

Oh, keep, keep your hair on. Beth ydych chi eisiau yma, anyway? Ianc o Doris. Mae'r Doris perfect match i chdi. Ti'n meddwl? Beth o ddeets ti wedi cael? Dates? Dates? Wff, dwi wedi colli count. Faint o dates wyt ti wedi gael, Mister Scarecrow? Mae'n siŵr dy fod ti'n gallu cyfri nhw ar un law. Mond tri bys gen i. Un, dau, tri. Mae Brian di dwyn y lleill. O, tri dates. O, bwgan. Ti eisiau cyngor gen i? Appearance, bwgan. Appearance. First impression counts. Ti'n deitha fi! Lle ges ti'r outfits na, he? O skip yn cha fi. Oi! Stopia siarad fel bwgan brain fel a. Ti'n ycha fi hefyd.

Os nei di ddeu sori am fod yn afiach, gei di ddod hefo ni i weld y dewin? Dewin? Ia, um, mae'r dewin o Zoom yn fod i allu helpu bobl efo popeth. Um, wrach, sa'n gallu dy helpu di fod y galon di? Um, Tim, Dwi yn meddwl bod chdi'n chwilio yn y llefydd wrong, sti. Ia, ti'n iawn. Sori. Mae yna ddigon o sardines yn y si. Beth yw hwnna? Doris. Reit. Cae dy lygaid, ac o'r denau, a dilyn lôn dy lais. Dilyn lôn dy lais. Dilyn lôn dy lais. Oh! Ysgidiau coch! Fi sy'n fod i gael ysgidiau coch ar ôl Patrick Crime! Mae Chief Advisor! Dominique! Dim y Dorothy na! Dominique! Ho! Dominique! Pwy ydy'r rach casan y lle yma? Dim y fi! O'ch ti mor scheming, mor evil, mor... Uh, o, oh, mae rhaid i ni feddwl am y gair Cymraeg. Corrupt. Sa chdi o gwmpas, bysa'r sgidiau na dal ar dy draed i.

Er ymgais Doris i'w danglo, roedd Dorothy a'i ffrindiau yn ddiogel ac yn parhau ar y daith i ôl Tyddewi nos Sul. Roedd Dorothy mor falch o'i ffrindiau newydd. Do'n i ddim am Tinder man. Dewch yma ar Cnafon bach! Wait! Hold on, hold on! Llew? Llew sy'n siarad? O, Gwyl Tolson siarad yn un peth. Walking talking bwg am rhain yn beth arall. Ti'n dyma, dwi dal i drio sysio chdi allan. I'm an enigma, darling. Duw, yng nghanol Eryri? Eryri? Ddim Eryri di fan hyn! Fy nhiriogaeth i di fan hyn, Llewelyn ein llew olaf. Fi ydi'r boi, Fi ydy'r top cat! Fi ydy'r pŵer! Fi ydy brenin y jygl! Dwn i'm am brenin y jyngl, demêt! Mae gen ti ruban yn dy wallt! Be sy'n bod efo cael ruban yn dy wallt? Ti ddain, chdi a fi rwan, yn dy sgwasio di fel cyw iâr mewn ffoil! Oh my word. Reit, reit! O, stop! Be sy'n bod efo chi? Ers pryd ti di bod yn rheoli fama? Gwlad y Munchkins i fama! Nhw adeiladodd y ffordd! Ok, y Munchkins adeiladodd y ffordd. Oedd hi'm nhw nath dalu amdano fo. Ond ffordd pwy? O Zoom Power Limited! Nhw adeiladodd y ffordd i gael pencadlys ar ben y mynydd, drwy'n hir i! O gafodd y Munchkins i talu? Do, ond y ceinioga, o, 'dyn nhw ddim angen llawr i fyw arno fo! Falle fod y Munchkins wedi cael eu talu, ond eu talu'n deg? Maen nhw gyd yn llwgu. Pam dach chi'n poeni am y Munchkins? Teyrnas fi ydi fama! Y fi sy'n rheoli! Y fi sy'n bwerus! O, beth sy'n bod, Llew? Wel 'dan ni gyd do? Ma'n mynd i ddechra 'wan ti jyst yn crio fel babi. Sgennai'm pŵer. Fi oedd brenin y lle 'ma. Fi oedd yn teyrnasu. Ond o'n i'n rhy ofn i ddeud rhywbeth. O'n i'n rhy ofn bob tro. O'n i'n lwfrgi. Dwn i'm am lwfrgi. O fi di'r ci. A ti'n dyma arna fi. Ti fatha, lwrf gath. Dwi'n lwfr gath! Fyddwn yma efo'i phirianau swnllyd, goleuadau mawr, a llygru'r lle yma, a gadael fi efo tarmac o Zoom power limited yn mynd drwy'n hir i! Ond be di'r ateb ta llew? Dewder! Dewder i neud safiad yn erbyn o Zoom power limited! Ond fi 'di'r llew olaf, a dwi ar ben fy hun. Fi'n dallt yn iawn sut ti'n teimlo, Cew. Mae'r braint yn gornau erioed. A dwi 'di bod yn trio mynd ar first dates ers oes, 'dyn nhw byth yn ateb yn ôl. A ma' fe isie fi yn bob tro'n bosi fi. Ista, to-to, lawr,

Sut fedra i helpu? O, be di dy gryfder di, Bwgan? O, dwi'n dda yn dallt Prydain Gwynt. Os dwi'n i'n cyfri i bedwar, swn i'n gallu mynd a pedair hosan i fyny mynydd. A pump, a chwech, deg, cant. O, be di dy gryfder di, Tinderman? Dwi'm yn gwybod. Odli? Gwae fi fy nyw mewn oes mor ddreng, a Duw ar drai ar orwel pell. O'i ôl mae dyn yn deur na gwreng, yn codi ei awdurdod ell. Hedd Wyn. Llew, be di dy gryfder di? Ond ti 'di gofyn y cwestiwn rong. Ddim yng nghryfder i, ond ein cryfder ni! O ia, ni! Tyd efo ni i weld y dewin o Zoom llew! Y dewin? Ond fo 'di'r brêns tu nôl o Zoom Power Limited! Ia, mae Glenda Gwrach Wen y Gogledd wedi deud na fo sy'n gallu mynd â ni adra! Mae Bwcan isio brên, mae Tinderman angen ei galon yn lle iawn, ti angen dy ddewrder, ac i di ddeutha fo be' ti'n feddwl 'run pryd! Awn ni efo'n gilydd!

Chdi oedd yn sôn am arwain, dot? Lle ti 'di dod â ni wan? Ish, dwi'n nabod y boi ma. Fo'n gweithio i Zoom Power Limited. Helo pawb, a chroeso i gyfarfod gyhoeddus prin iawn o Zoom Power Limited. Reit, mae Munchkin rhif um, 2020 yn ymuno efo ni heddiw rhywbeth am glodi tanwydd neu rhywbeth, dwi'n meddwl. Felly, fel parch i'r ardal, da ni wedi rhoi hwn ar dop yr agenda i ni allu symud ymlaen i pethau pwysicach wedyn. Munchkin Rhif 2020? uh, helo. Fe dwi ydy Munchkin Rhif 2020. Dwi yma i... Uh, Sgynnon ni'n drwy dydd Munchkin bach. Y mae ddeud bod fy neulu am fod yn oer dolyg yma. Cos dwi'n methu fforddio bwyd, rent, na talu bills. Ti'n gweithio? A mae gen i tri job. Ti'n talu Sky, Netflix o Zoom Prime? Na, just free TV. Not paying for non-essential entertainment. OK, carry on. Ac o'n i'n meddwl, gan eich bod chi'n o Zoom Panel Limited yn gwmni lleol, mawr, cyfoethog, Cymryd mantais rili. Faswn i'n gallu cychwyn trafodaeth o sut allwn ni rhannu cyfoeth i helpu pobl mewn angen. Sut wyt ti'n cynhesu dy dîm yn Shkin Twenty Twenty? Glo, coed, brigau, dillad, beth bynnag gallai llosgi. Does na'm gas mains yn y ngwlad y Munchkins. Reit, mae Ozone Power Limited am gyfrannu

Sori, ydy hyn ar yr agenda? Hold on! Sut ydych chi'n gallu siarad efo'r menschyn na fel na? Da ni newydd gyfrannu sach o lo iddi am y geia. Un sach o lo, dim ond un sach. O pwy da chi, Scrooge? Cwmni masnachol da ni, ddim elusen, ond mi ydan ni'n fodlon helpu weithiau. Weithia. Ond dych chi'n edrych arian? Ia. Sut dych chi'n edrych arian? Ia, swyddog o Zoom Power Limited. Sut dych chi'n gyfoethog? A'r bobl sy'n byw ma ddim? Yym, yy, dych chi fod yn y cyfarfod yma? A sut dothoch chi fewn? Bobl bach dibwys twp. Bobl bach brêns yn swp. Bobl bach calonnau mawr. Bobl bach dim hyder nawr. Bobl bach ewch y maes. Bobl bach pen eich taith.

Bydd Dorothy a'r criw yn llwyddo i weld y dewin, be ddigwyddith nesaf gyfeillion? Ymunwch â ni nos fory, saith yn hwyr ar gyfer rhan tri, Dewin a Thwm!